the big brackets into ln of x squared plus 1 minus tan inverse of 3x all to the power 6. So ke eng to sentše o e tsebe pele go nyaka go solva problem tša mohuto? O sentše o tsebe go šomiša di-differentiation rule. For example, Rule tša go swana le product rule mo e le gore o file g of x e multiplyana le le f of x o file quotient rule mo e le gore wa tsa gore g of x e divide le ka f of x or file chain rule mo tsa gore f of g of x e ka raga f of x so o swanetše o tsebe go identify these three rules or o tsebe le di rule tše dingwe tša go differentiate swana le bo di power rule constant gore na o di differentiate bjang mara ka gare ga exam o swanetše o tsebe these three rule most important o swanetše o tsebe so ntho e gakantšha batho gantši ke gore a ba tsebe go identify gore na ke eng e ba e filwe so a re lebelele problem e a go na le di-function tše pedi di multiply na go lebele di-function ka mokana ga yone go ka nna ko di-function tše pedi tše di multiply na go ra gore power rule ra e ntšha a yona A go na le function tše pedi tše di dividanang? Wa ka nna a e gona. A go na quotient rule. So o bona function ka gare ga function. Ee, ke bona function ka gare ga function. If a swantšhe o e bona wena ke tla ko bontšha na function ka gare ga function re e bona jwang. Go ra re šomišang chain rule. gora gore mo re tlo ba re bereka ka chain rule gore o kgone go tsara na o bona function ka ra function o swanetše pele o tsebe gore na ke function tše kae tše o nang le tšona mo ka ra equation le ba go fileng yona so ge o ka e lebelela gabotse ke tlo dira ntho e ka ka di ka dikhala gore kgone go nakela gone function tše kae ka mogara ra problem Re na le function ya mathomo e le gore ke e kgolo ya mathomo which k to the exponent 6 ke function ya mathomo ka gore ka chain rule re bereka from outside to the inside so ge re ya ka gare re ba leng gape re ba le function ya bobedi function ya bobedi na ke bona e le lean of x Mara ka gare ga lein go na le eng gape? Go na le function le gona. Ka gare ga lein go na le function. Function ya gona ke eng? Re bona lein of x squared plus 1. Ra re function ya boka ya with 3 ke 1, 2 and 3 minus wa ba le eng gape? Function ya ya tan. function ya tan tan inverse ke function le yona then ka gare ga tan le gona ra ba leng ra ba le function so chain rule ke function ka gare ga function ra ba le function ka gare ga tan e le gore ke eng e leng gore ke ke 3x sa ke nyaka khala ngwala tracks so ka chain rule tshwanetse e se batho go fetša chain rule o differentiate le di-function tše ka mokana ga tšona function ya mathomo e le what's it inside to the power six ya bobedi ke lean ya boraro ke ewa ntho e leng kare ga lean which is

For example, if re na le 6 to the power x, re toropa ye 6 ra ba le 6x ra minusa exponent ka 1 ra ba le 5. So ra go toropa 6 ra ngwala exponent ka mokgwa e leng ka ona, tša ka gare ra di ngwala ka mokgwa di leng ka ona. Ra ngwala lin of

e le gore ke eng ke 5 ya go ba so o differentiate ile ka ntle jalo re ya ka gare mara ge re ya ka gare e ra go di yang ra go multiply all these things ka di derivative ya tše e leng ka gare so swantše o e lebela gore na e tla jwang ntše lebela gore na ya go tla jwang mo sentšong wa le y prime ya gore equals to o ngwala e o differentiatile ka mokgwa eleng ka gona which is ke function ya ka ntle anger so dikhala tše ne ba tša gona bontšha gore na eng ke and go differentiatwa eng x squared plus 1

1 plus x squared gore mo bona x o e fa ka squared angle gore ra ngwala 1 over 1 plus x a rena ke ke 3x o e fa ka ra brackets 3x all squared then ra dia o multiply ka the derivative of of what is inside because mo ko 1

gwa tswalela brackets ya di-function tša ka gare so ge le so ka n5 o ka no tlogela ba re o feditše wa no se simplify go tšwela pele ka go simplify go tšwela pele yona wa no tša 2 ya multiply ka ye 3 ya multiply ka ye go n5 ba go le mereka tša go di feletše ka moka na ga tšona So rena ge re nyaka go tšwetša pele for understanding, ra gore wa kgona gore equals to six, o ngwala function ya ka ntle ka mokgwa eleng ka gona, ka mogara o tšhentšhe zero, o tšea ka mokgwa eleng ka gona. Lane of x squared plus one minus tan inverse

plus 3x squared then go nyaka go tswalela brackets swantšo e tswalele then ke final answer go ye e feleletše wa fa mareka tša go di fele ka mokgwa swantšo o identify chain rule ka gona swantšo tsebe pele gore na di function gore ge ntho e ngwe le Ka bontsu mo question paper batho ga se ba kgone go identify gore na ba na le function tše kae because chain rule swantše o differentiate function tše o di filweng ka monkana ga tšone so swantše o tsena ke tše kae ka mo ke ile re na le ya mathomo e ke re ngweleng ka boredi ya bobedi re ngweleng ka boele which is leen ya boraro ke function e mekana ga leen ya four ke re ngwe ke tan inverse ya five ke function e kana ga tan So swantše o tsebe gore identify from o nyake definition tša yona. Morotse wa rena o thoma kae? O thoma from ka ntle o ya ka gare o differentiate. Dankie.